Hemmäňize salam. Bu wideo Türkmenistan watandaşlarymyz üçin gaty bir peýdaly bolar diýip pikir etýän. Osnovnoý üç tema boýunça gaty peýdaly wideo bolup biler diýip pikir etýän. Şoň üçin wideoň soňuna çenli görmegiňizi maslahat berýän. Üç temanyň birinji temasy şu wagt görüşiňiz ýaly TikTokda, Instagramda gaty kän depozitda kömegi ýa-da depozitdaň ýarysyny biz töleýäs diýip wideolar, reklamalar çykýar öňümizden hemme kimiňem. Ve bu boyunca da şu wagt Mahym diyen bir müşterimiz var. Filipinlerde atkaz aldı. Türk wizasyndan, ýagny bärden okuw wizasyna başwurmak üçin geldi we okuw wizasyna başwurdykdan soň otkaz aldy. Otkazyň sebäbi Aşgabatdaky türk posolstwasy sahtejilik tahkyk kody goýýar, mahma. Şoň üçin hem bärde-de otkaz aldy. Geçen ýyl bir firma ýüz tutýar okuw wizasy üçin we bu firma e, depozitde kömek etýäs diýip, başga biriniň tölän depozitasyny munuň adyna oňarýar. Ýagny bir kişi depozita töleýär, üç kişem, üç kişäde e, priglaşeniýe oňarýarlar. Ina şoň ýaly oňaryp Türk posolstwosyna ýüz tutýar, habary ýok. Mahymyň we wizada otkaz alýar we takyk kody goýulýar. Ýagny gysgaça aýdanda müň dollar depozitda töleýäň, ýöne o seniň tölän müň dollar depozitdaň bilen primerno aýtýan üç dört kişä priglaşeniýa oňarylýar. Ýagny bir kişä original oňarylýar, galan üç dört kişä-de farşiwe oňarylýar, ýagny sahte edilýär. we şoň üçinem bärde arajy firmalara hiç zat diýmeýär posolstwa, ýagny çagyryp osnownoý siz gynalýaňyz, osnownoý sizi çagyrýarlar, size tahkyk kody goýýarlar. Şonuň üçin ynanýan adamlaryňyza, ynanýan firmalaryňyzyň geçmişine serediň. Şu wagt gaty kän her gün açylýan firmalar bar. Osnovnoý yani adyny goýýarlar, ýer asman gök, Gimalaý dagy diýip adyny goýýarlar we açýarlar bir günde we hiç zatdan habary ýok. Indi bularyň hem açma sebäbi bu işi aňsat diýip pikir etýärler. Şonuň üçin bu depozitda ýagdaýynda uniwersitetleriň depozito töleglerinde gaty dikkatli bolmagyňyzy maslahat berýän we birnäçe ýyldan bäri halka hyzmat etýän firmalara ynanmagyňyzy maslahat berýän. Ikinji temamyz. Ikinji temamyz wekalet bilen ýa-da dawa ýoly bilen siziň tahkyk koduňyzyň kaldyrylmasy, depordyňyzyň aýrylmasy gysgaça aýdanda. Ýagny bu zat mümkinmi?

Seniň deportyň galkar diýip, bir müň dört ýüz dollar puluny alypdyr. Ýagny bu mümkin däl, ildeşler. Ýagny iki tarapdan, ýagny Türkiýedäki bir wekaletnama bereniňde iki tarapdan deportyň galkmaýar. Hä, Türkiýeden galdyrylyp biler, bu da belli bir ýagdaýlarda, belli bir gerekçeler bilen sunuldygy wagtynda gaýtarylyp biler we hiç haçan

Siziň deportyňyzyň galdyrylmasy üçin belli bir sebäpler gerek. Size şu adwokatlyk rugsatnamasyny size goýbermelidir WhatsApp-dan ýa-da imo-dan. Naprimer, sen kimligiňi ugrat, men birinji barlaýyn, sen adwokatmy toşny? Ondan soňra şertnama baglanyşyň, ondan soňra pul töläň. Eger men adwokat diýip, Gije sagat üçde bir janly ýaýyn ýapyp, her öňe geçen, öňe çykan birine ynansaň, gynalýan özüň bolarsyň. Profiliňiz, ýagny siziň wizawy geçmişiňiz hakynda analiz edip, maslahat isleseňiz, biziň profilimizde girýäňiz. Her gün janly ýaýyn bar. Şo taýdan bire-bir söhbetdeşlik edip, maslahatlaşyp bileris bu hakynda. Biz üç temada-da gysgaça aýdanda, Birinji temamyz mahymdy. Koroçe, depozitda destegi berýäs, depozitda kömegini etýäs diýip, size priglaşeniýa mugt edip berýänler. Näle etýärler? Falşiwi priglaşeniýa alyp berýärler. Köpüsi şoňky ýaly etýärler. Ýanan ýene-de siz bolýaňyz. Şony ýadyňyzdan çykarmaň. Ikinji tema. Ikinji temada-da özüni adwokat diýip tanyşdyrýarlar. we size dawa açarys diýip, hukuk firmamyz bar diýip, deportuňyzy galdyryp bereris diýip, siziň puluňyzy almana çalyşýanlar. Bulardan hem dikkatli boluň. Çünki müň kişide bir kişi gazanýandyr mahkemeni we bunu analiz edip bilersiňiz. Bunu polno göç idareniň saytlarynda, e, Daşary işler ministrliginiň saytlarynda, Türkiye dış işleri şeylerin saytlarynda Analiz edip bilersiňiz, adwokatlardan soraşdyryp bilersiňiz, bu güne çenli näçe kişide olumly sonuç aldyňyz diýip. Şoň üçin bulardan da dikkatli bolmagyňyzy maslahat berýän. Üçünji temamyz hem akbabalardy. Ýagny tanışym bar diýip sizden puluňyzy almanya çalyşýanlar. Bulardan hem dikkatli boluň. Hiç hili hiç kimem tanysy ýokdur. Ýöne ýere tanysy Bar diýip, sizden eger işiňiz bitse puluňyzy alýandyr, işiňiz bitmese-de yzyna gaýtaryp berýänlerdir. Ýagny siziň şu wagtky agyr ýagdaýyňyzdan peýdalanma çalyşýan akbabalardyr. Özüňiziň bire-bir Wizawy profiliňiz hakynda maslahat isleseňiz, her gün geçirýän janly ýaýynlarymyza goşulyp, bire-bir gürrüňdeşlik edip bileris. Mundan başga-da bu wideo laýk goýmagy we teswirlerde öz pikiriňizi ýazyp geçmegi ýadyňyzdan çykarmaň.